chibawih ule tumtum chu whatsapp a thil awm thar te hian sawi ve thung teh ang tumtuma hian whatsapp a thil awm thar thil chi thum kan sawi dawn a a hmasa ber kan sawi tur hi advance chat privacy ti ni a advance chat privacy an rawn dah thar chu eng chiah nge anih hian beh chiang teh ang. he feature thar an rawn dah hi group ah leh private ah a hman thei ve ve a group ah hian kan han ti hmasa ang a group ah kan han lut a chuanin group setting ah kan han lut ang a group setting ah kan han lut a heta hi advance chat privacy . tichuan awm ta a ni hei hi a in off a on thawih thei tur chuanin khawih thei tur chuanin group admin nih a ngai a amarawhchu chu member zawng zawng ina khawih group setting khawih theia an dah chuanin ah admin ni kher lo pawn member te pawn an khawih thei dawn a amarawhchu group setting kha admin chauh khawih danglam theia dan nih chuanin advance chat privacy khawih tur hi chuanin-- group admin ni a ngai a ni tah khan kan han lut ang a chuan heta hi a on na a lo awm ta a tah hian kan zuk hmet ang a ti khan a in on ta a advance chat privacy kan on chuan kha group a media ah thlalak leh video te kan download kha kan phone gallery ah a in save dawn lo a ni. Chuan kha group ah khan ah ai feature kha hman theih dawn lo va entir nan meta ai te kha kha group ah khan a mention theih dawn lo a ni tin chat group chat kha a export theih dawn loh bawk a ni hei hi kan off leh a nih chuan in a pangngai in-- a awm leh mai dawn a ni. Kha kha advance chat privacy ina a ken tel te chu a ni a, tiang chiah khan group ang tho khan private ah pawh a dawt leh ah chuan WhatsApp a thil awm thar kan sawi leh tur chu empty group creation a ni a, group kha member awm lovin member dang tuma add lovin group a siam thei tawh a, a hma kha chuanin WhatsApp group siam dawn reng reng in. member he tunah chuan hetiang ngai tawh lo khan group member awm lovin a siamtu chauh awm khanin group a siam theih dawn a ni helaiah hian kan zun hmet anga plus sign ah hian chuanin heta hi new group tih lo awm ta a new group kha kan han hmet ang a hei add members kha optional a ni ta a ni. member kha member add kha chu keimahni duhthlanna a ni ta a member awm lova group kan siam duh nih chuanin group siam bul tan nan khan member awm lovin group kha a siam theih dawn a ni chuanin member add loh khan group kan han siam dawn chuanin tah hian kan zuk hmet ang a. hei members ah nan ni awm a tum a member an awm lo va group name hi tiang kan ti chin ang a disappearing message te group permission group setting vel kha duh ang khan a set theih vek a chuanin group icon tur pawh kha tikhan duh duh kha a hman theih tawh va icon awm lo pawh hian a siam theih tho va. an zut dik ang a tikhan group kha member awm lovin kan han siam ta a hei group kha one member a inti a member chu keimah chauh a siamtu chauh kha a ni ta a ni tikhan kan duh chuan member kha kan add belh thei tho va. mahni Puala group thil eng eng emaw dah that nana kan siam thin ang kha member dang ngai lovin ti khan keimahni chauh a siamtu chauh awm khanin group kha a siam theih tawh a dawt leh ah chuan camera effect a ni a hei hi chu a awmna a ri deuh hlek tawh a thenkhat chuan in lo hria in in lo hmang tangkai tawh mai thei a amarawhchu la hrelo kan awm takin. whatsapp ah hianin camera effect an rawn dah thar tawh a ni he camera ah hian kan rawn lut ang a heta hi effect kha lo awm ta a ni a nih chuan selfie zawng pawhin a hman theih ang erawh chu a lang lo mai ang e hei hi camera effect ho kha a ni ta a ni. chi hran hran a awm a hei heti hian tuai phei anga tikhan chi hrang hrang hi hei effect chi hran hran kha a hman theih ta a hei hei mi bikah hi chuan hmel lan a ngai a hengah te pawh mittui lem hei underwater tih ang te effect chi hrang hrang kha a hman thei a bakah khan-- filter a lo awm leh ta a filter kha hei camera filter kha chi hrang hrang kha a lo awm leh ta a bakah khan background a awm leh bawk a camera background kha chi hrang hrang thlan tur kha a lo awm ve leh ta a ni tikhan. photo editor emaw hetianga hran pa hman ngai lo khan Instagram leh Facebook te ang deuh khanin whatsapp camera ah khan filter leh background leh effect chi hrang hrang kha a hman theih tawh a ni aw lehkha ti zawng kha tun tum atana kan video chu ni sela thil tute inzavaiin hun hman nuam vek uleh.